Voilà, schéine gudden Mëtteg. Mir haten, äh, wéi gesot, haut de Moien Regierungsrot, wou mer och de Point gemaach hunn iwwert d'Situatioun, ähm, vum Covid. 19 hei zu Lëtzebuerg. Mir sinn der Meenung, dass d'Vertrauen gutt ass, d'Vertrauen wichteg ass an dass mer weider de Leit och wëlle vertrauen. Mir kënnen net op eng Kéier soen, dass Vertrauen net méi wichteg wär. Mee d'Zuele soen eis och, dass awer eng Evolutioun hei am Land ass am Kader vum Covid 19. Et si D'Zuele vun haut, Et si 5.960 Tester gemaach ginn, et sinn der 46 positiv, et sinn zwou Hospitalisatiounen an de Soins normauen, déi bäi sinn. D'Zuel vun de Leit an den Intensivbetter bleift bei zwou Persounen an och d'Zuel vun de Leit, déi um Covid gestuerwe sinn, ass och stabel bliwwen an huet sech och net verännert. Dat heescht, déi Zuel. Beweis ass, dass déi lescht Deeg awer eng Augmentatioun vun den Zuelen ass vun den neien Infektiounen. Mir gesinn, an dat ass jo och déi Zuel, déi eis fir eis ëmmer am wichtegste war, déi Prioritéit, déi mer eis ginn hunn, dass mer alles wëlle maachen, fir dass d'Soine kënne garantéiert ginn, dass d'Spideeler kënne fonctionnéieren. Dat ass och selbstverständlech De Fall mat zwee Leit op Intensivstatioun a mat 16 Leit op normale Better. Dat heescht, datt déi Modellisatiounen, déi och gemaach gi sinn, eis Zuele souguer ginn haten, déi méi héich waren. Mee dat soll eis net soen, datt awer een net soll oppassen op déi Augmentatioun vun Zuelen, och vun Infektiounen. D'Zuel vun den Intensivbetter, wéi Der wësst, ass och, méi héich ginn duerch dat, wat mer geléiert hunn an der Kris, dass mer et och fäerdeg bruecht hunn, ganz vill Leit och ze testen. Mee dat soll net eng Ausried sinn, fir ze mengen, dass awer net eng Augmentatioun méiglech ass. Mir musse virun allem awer och antizipéieren an enger Kris. Mir mussen antizipéieren, andeem mer awer wierklech net op eng Kéier d'Gefill kritt, dass, alles gemaach gëtt fir déi Zuelen ze toppen, dass op eng Kéier am Fong déi Regeln, déi mer eis ginn hunn, all déi Efforten, déi mer eis ginn hu während Wochen a Méint, ëmsoss waren. Et si keng Zuelen, déi alarmant sinn. Et si Zuelen, wéi gesot, déi haut mat zwee Leit op Intensivstatioun a mat 16 Leit an normale Soinen wierklech, ganz normal sinn, mee mir mussen awer evitéieren, dass mer eng Situatioun kéinte kréien, déi awer an den nächste Woche kéint dérapéieren. Mir gesinn, dass haut awer verschidde Situatiounen, a virun allem am Privatkontakt, do wou Mënschen zesummekommen, awer mat sech bréngen, dass awer eng Evolutioun och an der Zuel kommen. Mir gesinn, datt Partyen organiséiert ginn. Mir gesinn, datt virun de Caféen, do wou eng Obligatioun gëtt, fir d'Leit um Dësch ze zerwéieren, net respektéiert gëtt. An d'Police huet an de leschten zwou Woche 440 Kontrolle gemaach an et sinn och zéng Procès-verbaue komm, wou dat heescht d'Affär och op d'Geriicht wäert kommen. Et sinn och dräi Rave-Partyen, déi ënnerbrach gi sinn. Dir verstitt, datt an dëse Situatioun, wéi et am Moment och ass, d'Regierung net gewëllt ass, net gewëllt ass, un de Fräinuechten oder op der Limitatioun, déi Mëtternuecht am Moment ass, och wëllen ze réckelen. Do wou, wat mer festgestallt hunn, an dat soen ech net, dat soen och d'Spezialisten, do wou Reegele sinn, do wou Reegelen agehal ginn, do wou d'Distanstatioun gehal gëtt, do wou d'Gestbarrièren agehal ginn, et keng Problemer ginn. op jidde Fall keng gréisser Problemer, an der Regel wierklech do keng Problemfäll sinn. Mir gesinn dat am Commerce, mir gesinn dat an de Restauranten, mir gesinn dat an de Schoulen, mir gesinn dat op deene Plazen, wou vill Leit zesummekommen, mee wou Regele respektéiert ginn. A mir stelle fest, a mir kréien dat jo och dunn schwaarz op wäiss bewisen, dass op deene verschiddene Plazen, ob dat, wéi gesot, an de Stroossen ass, wou am Fong d'Leit ganz kompakt zesumme stinn, virun enger Wiertschaft oder op Partyen selbstverständlech null Respekt vun iergend engem Geste barrière agehal gëtt. Dowinser hu mer och als Regierungsrot festgehal, dass mer en neien Text wäerten ausschaffen, deen am Fong déi Regel, déi mer virgesinn haten, déi mer virgesinn haten, dat heescht, dass bei Evenementer vun iwwer 20 Leit net Recommandatiounen, mä Obligatioune wäerte kommen. Dat ass jo vum Statsrot gekippt ginn, wou de Statsrot gesot huet, dass am private Milieu keng Limitte sollte ginn, mä dass grad Duerch dat Argument och vu privat, dass een haut mierkt, dass ganz vill Saachen och organiséiert ginn an dann ënnert der Etikett privat do guer keng Gestes barrières méi respektéiert ginn. Dat heescht, de Wonsch vun der Regierung wor am ursprünglechen Text, dee mer déposéiert haten am Covidstext, dass ee géif ënner 20 Recommandatiounen hunn an iwwer 20, ob ëffentlech oder privat, giff op Textes contraignants légauxen, op d'Gesetz giff sech baséieren a wéi gesot dann no duerch de Statsrot gekippt ginn ass, wäerte mer wëllen zeréckkommen a wéi gesot en neien Text ausschaffen, wou och déi Obligatiounen iwwer 20 wäerte sinn. Mir hunn. Dat wëll awer net heeschen, dass ee keng Hochzäit méi ka zelebréieren, dat wëll net heeschen, dass ee kee Gebuertsdag méi ka zelebréieren, dat wëll net heeschen, dass een näischt méi ka maachen, mee dat wat ee mécht, soll mat Reegele sinn, dat heescht Dëscher vun 10 Leit an, wéi gesot, wann ee sech deplacéiert, soll een och déi Mask hunn oder wann een direkte Kontakt och an engem Deplacement huet. Mee et soll een ophalen, Partyen oder Cocktailen ze maache vu 50 oder 100 Leit, wou d'Distanciation sociale och net méiglech sinn. Mir sinn och zu Conclusioun komm, dass Maskepflicht net opgehuewe ka ginn an den ëffentlechen Transport. An hei en Appell, dass et eng Obligation légale ass, fir déi Mask unzehunn am ëffentlechen Transport. Mir kréie matgedeelt, dass ëmmer méi Leit am ëffentlechen Transport d'Mask net unhunn. Et ass net erlaabt an ëffentlechen Transport ze klammen ouni Mask. Mir sinn och der Meenung, datt do wou de Public empfaange gëtt, d'Mask och Pflicht ass. Mir hu festgestallt, a mir kruten et jo bestätegt och elo, datt d'Mask e Geste barrière supplémentaire ass, deen awer seng Friichte bruecht huet. Ech wëll just drun erënneren, dass mer déi éischt Deconfinementsprozedur ëmmer gemaach hunn, déi éischt den am Abrëll, an all Kéiers am Rhythmus vun zwou Wochen, nei Deconfinementsmesuren annoncéiert hunn a keen Impakt, keen Impakt haten op d'Zuele vun den Infektiounen hei zu Lëtzebuerg. Mir gesinn, dass do, wou d'Gestbarrièren net méi respektéiert ginn, Do wou d'Leit sech net méi un d'Reegelen halen, een am Fong e Potenzial huet fir awer nees nei Infektiounen kënnen ze kréien. Dowéinster wär d'Maskepflicht och weider am Transport public an, wéi gesot, do wou och e Public empfaange gëtt, Pflicht bleiwen. Mir hunn och de Moien decidéiert, well d'Regierung steet zu deem analogen Tracing, deen och gemaach gëtt vun der Direction de la Santé, fir hinnen och d'Moyen ze ginn, am Directeur de la Santé méi Leit kënnen ze huelen, fir och deen Tracing kënnen ze organiséieren. Bis elo ass dat och geweecht, wat efficace ass, wat Friichte bruecht huet, wou de Kontakt konnt etabléiert ginn. Mee mir wëssen, dass se selbstverständlech ganz vill Aarbecht hunn an dofir hu mer och als Regierung festgehal, dass een hinnen déi Moyene sollt ginn, fir och kënnen déi Aarbecht anstänneg weider ze maachen. Dowéinster, als Conclusioun, D'Zuele si lo net alarmant, mee mir mussen oppassen. Mir mussen oppassen an d'Respekt vun de Reegelen ass am Intérêt vun alleguerten de Leit. Mir gesinn, dass déi Leit, déi och infizéiert ginn, am groussen Deel am Moment méi jonk Leit sinn par rapport zu wat am Ufank d'Situatioun war vun den Infektiounen. An et ass en Appell u jidderengem, Jiddereen, deen infizéiert gëtt, deen dann och heem geet, kann engem anerer Persoun et weiderginn. An eng Personne vulnérable, wann déi nach ugestach gëtt, wësst Der, mat wéi enge Konsequenzen dat kann och derno als Konklusioun och sinn. Dowéinster, Vertrauen ass gutt, Vertrauen ass wichteg. Mir sinn net der Meenung, dass een alles ka kontrolléieren, well de Mënsch selwer och eng Responsabilitéit och huet. Mee do, wou mer eis Regele gesat hunn an do, wou mer mierken, dass d'Leit sech net drun halen, an ech widderhuelen, Partyen organiséieren, oder sech zesummen ze treffen, zu 100, zu 200, an zoune Raim oder ee géint deen aneren, ouni datt iwwerhaapt eng Méiglechkeet besteet fir duerch eng Strooss ze kommen, net akzeptabel sinn an enger Period wou awer nach eng Pandemie ënnerwee ass. Dowéinst ass wierklech e waarmen Appell, mir wëllen déi Zuelen, wann et just Infektioune sinn, geet et, geet et, well d'Intensivbetter, wéi gesot, dat Wichtegst ass, dass déi mussen niddereg bleiwen, mee dat soll een net rassuréieren a mengen, dass een dann net concernéiert ass. Ech hunn op där éischter Pressekonferenz gesot, dass all eenzelne Bierger en Deel vun der Léisung ass, wann sech un d'Reegelen hält, an all eenzelne Bierger en Deel vum Problem ass. wann sech net un d'Reegelen hält. Dofir en Appell, Mir hunn et fäerdeg bruecht während Wochen a Méint zesummen ze halen, solidaresch ze sinn. Komm mir maachen dat och nach weider. Madame Lenert.
Jo, merci. Gouf gesot, et ass en neie Moment an deem Sënn, datt mer laang ganz gutt Zuelen elo haten an elo iwwert déi lescht 14 Deeg ewechkomm si vun eppes, wat eng nei Normalitéit gi war, nämlech kontinuéierlech Zuelen vu, jo, eppes Klengs ëm déi sechs Neiinfektiounen. Dat ass elo kontinuéierlech eropgaangen an déi lescht Woch schonn éischter méi spronghaft. Et ass richteg, datt eng Zuel a sech nach net alarmant ass, mee mir wëssen awer bei deem Virus hei, dass seng Effeten décaléiert an der Zäit sinn. Dat heescht, et ass immens wichteg, dass mer elo anticipéieren an dass mer handelen, éiert mer wierklech eng confirméiert Tendenz gesinn, dass d'Zuelen erop ginn, well mir wëssen, wann dat esou weidergeet, wann eis Courbe wierklech usteigt, da wësse mer ganz genau, wat dat bedeit, déphaséiert um Niveau vun de Spideeler. Dass een haut do nach keen Effet gesäit, dat ass ganz normal, well op deem Zäitpunkt, wou mer haut sinn, Kënnen nach net vill Leit gelant sinn am Spidol, well wa mer zréckrechnen, waren nach d'Zuele ganz niddreg. Dat ass en Effet, deen ëmmer eréischt déphaséiert kënnt, an dat erkläert och, firwat mer hei mussen antizipativ handelen. Ech géif eng Kéier zréckkucken op déi lescht Woch, wat nennen ech spronghaft, wat ass eropgaangen, lues a lues 11, 22, 44. 25, dann 43, haut 46 Neiinfektiounen. Do kann ee lues a lues vun enger Tendenz schwätzen. Et ass en Trend, deen effektiv no de leschten Oplockerungen agesat huet, dee mer net kënnen ignoréieren. Wat mer haut wëssen, mir hunn dat elo analyséiert, wou déi Neiinfektiounen hierkommen, dat ass, wou ongeféier d'Ursaach läit. Den Xavier Bettel huet et gesot, Mir gesi ganz kloer, datt d'Leit sech infizéiert hunn am Privaten, gréisstendeels op Partyen, op Fester, déi se gefeiert hunn, an dann ebe vun do an aller Logik déi Infektioun da weider anzwousch hindroen, do wou se aktiv sinn, op hir Aarbecht oder wou och soss nach. Ech géif direkt virgräifen, d'Ursaach ass also net de Large-Scale-Testing. Et gëtt vill gesot, an et ass och vill gefrot ginn, Hu mer vill positiv Fäll, well mer esou vill testen? Mä nee, well soss hätt een deen Trend do scho missten éischter erkennen. Mir gesinn hei ganz kloer eng Korrelatioun mat deene leschten Oplockerungen, déi mer gemat hunn. A mir hunn och eng Analys gemat, de Large Scale Testing, deen jo e grousse Projet ass, dee mécht insgesamt just 10 Prozent vun de positive Fäll aus. Also relativ wéineg am Verglach vun den normalen Tester, déi gemaach gi wann eng Persoun symptomatesch ass. De Virus zirkuléiert also nees, dat gesi mer an eisen Zuelen, an den Testresultater. Déi symptomatesch Fäll ginn an d'Lut, dat heescht Leit, déi an en Test ginn, well se bei den Dokter ginn, well se eben iergendwou Beschwierden hunn, déi op de Covid hindeiten. Dat ass déi grouss Majoritéit. Dat ass eppes, wat geännert huet. Mer haten eng Zäit, do hate mer haaptsächlech asymptomatesch Positiv, a lo ass et ëmgedréint, déi grouss Majoritéit sinn elo wierklech symptomatesch Fäll nees. An net nëmmen d'Zuele soen eis et. Ech krut haut de Moien en neit Resultat vun enger ganz interessanter Etüd vum LIST, déi gemat ginn ass an eise Kläranlagen. An och do gesäit een, datt de Virus nees do ass. An eise Kläranlage gesäit ee ganz kloer, datt dat genetescht Material vum Virus nees queesch duerch d'Land iwwerall present ass. Dat war quasi verschwonn a lo ass et nees do. Dat heescht, mir hu méi wéi een Indice, deen drop hindeit, datt de Virus awer nees iergendwou gruséiert. Dat ass och a sech normal. Mir si matten am Deconfinement an ech menge keen hat déi Illusioun, datt een an engem Deconfinement keng nei Infektiounen huet. Et ass normal, datt déi eropginn. Mä de Virus ass nach ëmmer do. Den d'Zil wat mer eis just musse setzen ass, datt mer dat am Grëff halen, datt et net ausufert. Mir kënne mat deem Virus liewen. Mir hunn en och esou opgestallt, datt mer dat kënnen, datt mer dat kënnen andämmen. Mee d'Konditioun ass, datt et net zevill iwwert d'Zil eraus stéckt. Sou, wou a ween huet sech da elo sou ugestach an deene leschten Deeg a Wochen? Mir hunn alleng an enger Woch eben 146 Neiinfektioune gehat. Dat ass relativ vill. Dir wësst, et ass scho vill driwwer geschwat ginn an och geschriwwe ginn. Do wor mol ee, wat een e Cluster nennt, dat heescht een Event, wou vill Leit beienee waren, dee mer identifizéiert haten. Dat war eng Party, wou sech alleng do eng ronn 24 Leit identifizéiert hätten, mat deementspriechend ville Kontakten, déi sech dorauser erginn hunn. Fir de Rescht, muss ech awer soen, konnte mer keng esou richteg Clusteren identifizéieren. Et sinn éischter Eenzelfäll. Wat elo nach kinnt e Cluster nennen, ass mol een, eng Entreprise, e Labo, do hate mer effektiv véier positiv Fäll, do ass elo ee fënneften dobäikomm. Dat sinn awer alles Saachen, dat ass wierklech absolut gutt ze geréieren. Do huet ee Kontakt mat der Firma, Kontakt dru wor elo einfach ze identifizéieren an da kritt een dat agedämmt. Mir hunn och elo rezent e gréissere Betrib, wou mer e klenge Cluster hunn. Do hu mer zéng Intif zéng Persounen, déi sech infizéiert hunn. D'Kontakte si mer nach amgaangen ze tracéieren. Do wësse mer nach net genau, wat dat bedeit. Awer och do, fir Iech ze soen, wou et esou hierkënnt, dass net am Betrib, wou d'Leit sech ugestach hunn, nee, dass se op Partyen, déi se haten, do wor e Barbecue, et ware Familljefester an esou weider, déi zitéiert gi sinn, gesäit och esou aus, dass dat nach net ganz sécher, dass ee Lien war mat där enger Party. Bref, dat illustréiert, wéi schnell een aus dem Privaten eppes dann an d'Aarbechtswelt kann erëm rabréngen. Dann hu mer an der Schoul, jo, do sinn eng Rei Fäll, mee et sinn Eenzelfäll. Dat ass eppes, wat eis aus Santésich elo net déi gréisste Suerge mécht, well et sinn Eenzelfäll, wou och sech relativ gutt erkläert, wou d'Kanner sech infizéiert hunn. Et weess ee genau, wien an der Klass ass. Do kënne mer ganz gutt handelen an da kritt een dat och agedämpt. Do ass u sech och just eng Schoul, wou een eventuell vun engem Mini-Cluster kéint schwätzen, mee da schwätze mer vu véier Infizéierten. Dat ass alles nach Wierklech ganz einfach iwwerschaubar. An dat sollt engem och keng Angscht maachen bei esou Zuelen, wann et iwwerschaubar ass. Wann d'Leit wierklech kënnen retracéieren, mat wiem se zesumme waren, da kréie mir dat ganz gutt gestäipt vu Säit vun der Santé. Mir kréien dat agedämmt iwwert den Tracing, iwwert d'Isolatioun vun de Leit oder d'Mise en quarantaine vun deenen a Kontakt waren. An da kritt een dat gutt an de Grëff. Dann och d'Vollen, Effektiv hu mer och eng Rei Neiinfektioune kënnen detektéiere bei den Testingen, déi mer um Findel maachen. Dat sinn der entretemps eng 20 insgesamt, aacht elo méi rezent nees. Bon, wat awer berouegend ass, sinn der net all ze vill. Dat sinn dann och eenzel Fäll, wou mer och nees eng Kéier relativ gutt d'Ëmfeld tracéiert kréien. Déi lescht Woche si mer nach am gaangen de ganze Contact Tracing ze maachen, mee och do sinn dat Saachen, déi à ce stade wierklech nach iwwerschaubar sinn, wou mer wierklech och gesinn, dass d'Leit déi Offer, déi mer hinne ginn, dee Bong, dee se kréien, wa se hei landen, och wierklech notzen. Dat ass praktesch, se kënnen dat direkt sur place maachen an et gesäit een och do, dass d'Leit wierklech matspillen, dass se en Interesse hunn, sech testen ze loossen. Dat sinn u sech alles positiv Messagen, déi ech hei kann eriwwerginn. Wat ass vun eiser Säit aus elo awer éischter kritesch war, kritesch ass, an dat ass schonn ugeschwat ginn, dass do, wou d'Schwaachstell am System ass, mir si Stand haut bei iwwer 1.000 Kontakter, déi identifizéiert gi sinn, an dat weist Iech, wéi schnell, wéi schnell et ka goen, och bei eis an der Aarbecht, wou dat vun null net op honnert, mee op dausend eropzitt, wou dann hannendrun eng ganz, ganz opwänneg Aarbecht leeft. déi vu Säite vun der Inspection sanitaire da gemat gëtt, fir mat de Leit duerchzegoen, wou hir Kontakte waren. An et ass e wesentlechen Ënnerscheed, ob mer mat enger infizéierter Persoun ze dinn hunn, déi iergendwou eng gewëssen Disziplin huet a weess, wou se war a mat weem se war. Wann d'Leit en Iwwerbléck hunn iwwer déi Kontakten, déi se haten, ass dat fir eis och ganz einfach. Dann ass dat séier gekläert, soen se, Voilà, ech war do op deem Iessen oder do an do. Da kontaktéiere mer déi Leit an do geet et. Wou et ufänkt wierklech schwiereg fir eis och ze ginn, dat ass wann d'Leit sech guer net erënneren, wou se waren, wa se visiblement guer net opgepasst hunn. Dat heescht, si woren op Plazen, wou der vill Leit waren, 50, 100 Leit, si wëssen net méi ween do war a si kënnen och net méi sech erënneren, wou se da wierklech an enkem Kontakt waren. Do gëtt et natierlech méi schwiereg an och fir eis alleguerte geféierlech, well mer do natierlech dann an en Domaine erakommen, wou een einfach net méi kann novollzéien, wou de Virus ënnerwee ass, a wa mer et net kënnen novollzéien, ma da kënne mer net vill maache vun eiser Säit aus. Voilà, potenziell Clusteren, dat heescht, déi nach keng sinn, wou der eventuell kommen, géif ech och gären erwänen, en toute transparence, do hu mer eng Persoun, dat ass e Serveur, deen a Kontakt mat ronn 50 Leit war, do wësse mer nach net, ob do elo vill sech dodraus erginn huet oder net. Et ass just fir Iech ze illustréieren, dann hu mer och e Fall vun engem Fotograf, deen eng ganz Rei Kontakten eben hat, déi mer och nach net tracéiert hunn. Dat wären eventuell potentiell Clustere, mee et sinn nach keng. An haaptsächlech dat, wat mer feststellen, si wierklech Eenzelfäll. An och vun eiser Säit kann ee soen, bei deene vill, am Fong och geografesch ganz verspreeten Eenzelfäll stelle mer Eppes fest, een Dénominateur commun, dat ass e gewëssene Mangel u Sensibilisatioun. Mir wäerten dofir och verstäerkt elo nach iwwert de ganze Summer wierklech de Leit ëmmer erëm déi Gestes barrières méi no bréngen, dass dat wierklech richteg present gëtt bei jiddwerengem. Wann Leit natierlech net wëssen, wéi de Virus sech iwwerdréit, kënne sech och net wierklech schützen. Dat heescht, do si mer gefuerdert, dat ass eppes, eng Erkenntnis, déi mer och elo aus deenen éischten Tracingen hunn, dass mer einfach do nach gewëssen Deeler vun der Populatioun besser mussen, besser mussen erreechen. Dann, voilà, de Moyenne d'âge bei den Neiinfektiounen ass relativ niddreg, dat ass bei Mëtt 30 läit dat am Moment, dat sinn éischter jonk Leit. Si sinn also selwer eng Kategorie, déi net wierklech a grousser Gefor ass, Komplikatiounen ze kréien. Allerdéngs Mat deenen iwwer 1.000 Kontakten, déi mer identifizéiert hunn, muss ee lo ofwaarden, wéi déi Populatioun ausgesäit. Dat ass eng, en Detail, dee mer lo nach net hunn. Wéi gesot, déi Aarbechten, déi si méi opwänneg, wéi ee mengt. Dofir hu mer eis jo och entscheet, fir eemol an der Woch wierklech e bëssen en analytesche Rapport ze maache vun den Neiinfektiounen, well mer mussen déi néideg Zäit hunn, fir dat opzeaarbechten, fir ze telefonéieren an dann och wierklech ze kucken, wat et do vun Tendenze gëtt. Mir hunn um Niveau vun den Hospitalisatiounen, no der gesinn, déi lescht zwee Deeg fänkt et och u liicht unzezéien, liicht, mengen mer hate plus fënnef gëschter, haut de Moien, wéi ech aus dem CHL, dass och deen een oder deen aneren nees ageliwwert ginn ass. Dat muss een am A behalen. Op alle Fall, d'Konklusioun ass vun eiser Säit och ganz kloer, mir sinn u sech bestätegt an där Analys, déi mer schonn Ufank Juni gemaach hunn, Et ass net problematesch op der Aarbecht, et ass net problematesch wierklech an der Schoul. Et ass de private Kontext, dee problematesch ass. Dat ass dat, wat mer anticipéiert haten. Mir hunn déi Schrëtt, déi mer geholl hunn, wore jo éischt Schrëtt an der Aarbechtswelt. Dat ass all Kéiers wonnerbar gaangen. Do, wou dat organiséiert ass, kënne mer wierklech feststellen, dass d'Leit hei am Land an och d'Betriber wierklech ganz gutt matmaachen, gutt matschaffen, dass do eng grouss Disziplin ass, dass u sech ganz kloer effektiv eréischt Säit Ufank Juni, wou mer ugefaangen hunn am Private méi opzelockeren, wou ee wierklech eppes erkennt um Niveau vun den Neiinfektiounen, soudass mer déi Hypothees, déi mer haten, dass dat wierklech dat ass, wou dee gréisste Risiko drop läit, dass déi sech u sech am Moment am gaangen ass ze bestätegen. Dat ass also net nëmme méi eng Vermutung, mä eppes, wat sech op alle Fall am Moment an deem, wat mer elo iwwert déi lescht Woch gesinn hunn, bestätegt. Wat maachen? Also mir sinn der Meenung, datt een d'Restriktiounen do soll bäihalen, wou de gréisste Risiko ass, fir de Rescht net. Mir gesinn net an, datt ee soll Leit Restriktiounen operleeën, déi gewisen hunn iwwer déi lescht Méint a Wochen, datt se sech ganz gutt kënne selwer organiséieren, zum Beispill an der Aarbechtswelt. Do hu mer och e Projet de loi prett, falls dat eng Kéier misst sinn, wann ee misst Richtung Méi streng Restriktioune goe mir. Am Moment fonctionnéiert dat ganz gutt mat Recommandatiounen. Do gesi mir absolut kee Grond drop zréckzekommen. U sech ass generell alles wou et organiséiert ass, wou e Veräin, eng eng Gemeng, wou iergendeen Organisateur dobäi ass, klappt dat wierklech gutt. Mee et ass, wéi vum Xavier Bettel scho gesot, do wou wierklech net wierklech eng Kontroll drop ass am Privaten, wou mer feststellen, dass d'Leit awer déi Reegelen net esou observéieren, wéi dat elo misst sinn zu dëser Zäit. Well ech widderhuelen et, et ass ëmmer nach eng geféierlech Zäit. Mir si matten am Deconfinement an den Deconfinement ass eng Zäit, wou ee ganz gutt muss oppassen. Wa jiddwereen doheem confinéiert ass, ass et einfach d'Zuelen niddreg ze halen. Wa mer an d'Normalitéit ginn, da si mer gefuerdert, da si mer alleguerten zesumme gefuerdert, wierklech opzepassen op eis an op déi aner. Mir wäerte weiderhin op onser Strategie bleiwen, fir ze testen. Mir hunn eng zweet Teststrategie och elo de Moie prinzipiell festgehalen an der Regierung, wou mer de Large-Scale-Testing wäerten och iwwert den Auslaf vun der éischter Phas weiderféieren. Wéi gesot, de Bilan vun der éischter Phas ass, dass mer ronn 15 Prozent vun der Populatioun konnten erfaassen. Wat huet eis dat gewisen? Am Fong e ganzt gutt Bild vun enger niddreger Prevalenz. An der zweeter Phas wäerte mer eis déi Testcapacitéiten och nach oprechterhalen, awer fir vill méi geziilt kënnen ze handelen. Mir sinn och bestätegt, dat gesäit een an internationalen Etüden, dass déi Länner, déi vill testen, an zu deene gehéiere mir vun der éischter Stonn un, dass en déi ënnert dem Stréch manner Décéen hunn. Dat ass eng Korrelatioun, déi relativ kloer gëtt. Dat heescht, déi Länner, déi op eng Teststrategie setzen, déi doranner investéieren, déi hu manner Perten ze verzeechnen um Niveau vun eeben vun de Mënschen. Voilà, mir haten insgesamt de Large-Scale, also mir hunn insgesamt säit Februar 191.000 Tester hei gemat am Land. Dovunner woren 115.000 eeben de Large-Scale-Testing, e ganz groussen Deel dovunner. Am ëmgedréint, den Ech hat virdrun dorop higewisen, ass et awer net déi Source, déi eis déi positiv matbruet huet. Am grousse Ganzen hu 24 Prozent vun de Leit, déi invitéiert ware matgemat. Dat ass e Véirels, dat kéint nach méi ginn. Mee Dir hutt gesinn, do si mer och amgaangen Campagnen ze lancéieren. Och do nach eng Kéier och vu mir den Opruff, Loosst Iech testen, et ass wierklech derwäert, et hëlleft eis, de Monitoring maachen. A mir schaffen och drun, fir d'Aschreiwung vläicht an der nächster Phas dach e bësselche méi userfrëndlech ze maachen. Mir héiere vill, dass dat awer komplizéiert nach ass. Do schaffe mer drun. A voilà, déi Orientéierung, déi mer eiser Teststrategie wäerte ginn fir déi nächst Phas, déi kënnt, dat heescht ab August wäert dat grosso modo ginn, dat si véier grouss Achsen, déi mer wäerte poursuivéieren. Dat eent, dat sinn déi Kritesch Gruppe vu Leit, Wat si kritesch Populatiounen? Dat sinn éischtens emol vulnerabel Leit, mee och Beruffer, déi extra exposéiert sinn. Ech denken un d'Gesondheetsberuffer an esou weider. Déi wäerte mer identifizéieren. An dann eben dësen éischte Grupp, dësen éischten Axe, dee wäert reegelméisseg duerchgetest ginn. Dann hu mer och spezifesch, cibléiere mer de Point d'entrée an d'Land. Dat ass dee Projet, dee elo schonn ugelaf ass, eben um Findel. Dee wäert och weiderlafen. Do wäerte mer Kucken, ob mer dat nach kënnen ausbauen op aner Plazen, dass ee wierklech eng Teststrategie huet, déi en einfachen Accès zum Test gëtt fir Leit, déi am Ausland waren. An da kënnt de sougenannte Maschentest, wéi et vun eise Scientifique genannt gëtt. Dat ass am Fong geholl d'Kontinuitéit vun der Convins-Studie an och, wann een esou wëllt, vum Large-Scale-Testing, Do wäerte mer kleng Gruppen, d'Populatioun andeelen a kleng Gruppen an da mat Echantillonen och weiderfuere mat testen, fir eng Gesamtvue ze kréien op d'Präsenz vum Virus an der Populatioun. Dat ass e Maschentest, dee mer nei wäerten definéieren. Et geet net drëm, jiddweree flächendeckend ze testen, mee iwwer Echantillonen ze fueren. Mir hunn am Moment keng héich Präsenz vum Virus. Et wär wierklech elo onsënneg, ze vill à grande échelle zu dësem Zäitpunkt ze testen. Mir hunn och Periode schonn identifizéiert, wou mer sécherlech wäerte méi Testmaterial brauchen. Dat wäert ënner anerem am Hierscht sinn, wann d'Grippesaison ugeet, wann d'Leit aus der Vakanz erëmkommen an esou weider. Dat heescht, do muss mer ons drop preparéieren, fir dann einfach vill méi massiv kënnen lasszefueren. An dee véierten Axe, dat ass de Cluster-Axe oder den Urgence-Axe, wéi mer en nennen, dat ass eeben dat kënnen ze maachen, wat mer och elo scho maachen, wann iergendwou an engem Betrib, an engem bestëmmtene Kontext, an enger Schoul e Problem ass vun Neiinfektiounen, dass ee ka ganz schnell do eragoen an dann eeben op där Plaz, wou de Problem ass, flächendeckend testen. Dat Ganzt, fir esou schnell wéi méiglech wierklech do d'Iwwerdroungsketten kënnen ze. ënnerbriechen. Parallel schaffe mer och nach wie vor drun, nei Produiten, déi op de Moart kommen, auszeprobéieren. Et kommen ëmmer nei Tester, déi och méi performant ginn. Dat sinn Aarbechten, déi bei eis am Hannergrond lafen. Soubal do Besseres um Moart wäert sinn, wäerte mer och présent sinn an dat akafen. Well mer jo wëssen, dass déi Tester haut nach net déi angeneemste sinn. Mee bon, do deet sech jo och vläicht eppes an absehbarer Zukunft. Eis Normalitéit also, mir kréie se geréiert, wa jiddweree Fouss beim Mol hält. Wa mer dat iergendwéi agedämmt halen, da si mir op alle Fall esou opgestallt, datt mer kënnen dat begleeden, iwwert d'Testen, iwwert den Traçage, dee mer maachen, iwwert d'Isolatioun vun deene Leit, déi mer identifizéieren als potentiell Multiplicateuren. Wichteg ass, dass et gérabel bleift. Ech mengen, Dir hutt et verstanen, et ass eng Saach vun der Zuel, vun der Quantitéit, vun der Iwwerschaubarkeet och virun allem. Wann ech 25 Fäll hunn, wou d'Leit ganz genau wëssen, wien se gesinn hunn an där Zäit, wou se eventuell ustiechen, ech mengen, dann ass dat guer net schwéier ze géréieren. Wa mer eis awer alleguerte bemol nëmme dorunner erënneren, da gëtt dat ganz, ganz schnell ingérabel. An domadder steet a fält dat, wat mir hannendru kënne liwweren. Dofir, et ass eigentlech ganz einfach, Mir sinn och prett, mir sinn investéiert an déi ganz Tester, mir investéieren a Personal, fir dat ze maachen, d'Servicer sinn do an de Ball ass elo u sech bei eis alleguerten, fir dofir ze kucken, dass mer en Iwwerbléck op ons Kontakter halen, fir dass dat Ganzt ënnert dem Stréch gérabel bleift.

Gudde Mëtteg, David Marques vum Quotidien. Den Etat de crise ass jo eriwwer, dat heescht, wat Der elo recommandéiert, respektiv Dir wëllt elo e Schratt zréck maachen, dat heescht den Text muss an der Chamber déposéiert ginn. Wéi gitt Der do elo erun, respektiv fäert Der, datt de Conseil d'État sech nach eng Kéier queestellt an och a wéngem Delai deen Text da elo soll ugeholl ginn? Wat kënnt Der dozou soen? Den Etat de crise ass en Etat deen net soll permanent bleiwen. Ech mengen, an enger Demokratie muss och d'Institutione fonctionnéieren. D'Chamber huet eis jo och gesot, si géifen en toute rapidité kënnen déi Texter verschaffen an ëmsetzen, déi se géife kréien. Mir, wéi gesot, mir sinn amgaang un deenen doten Texter ze schaffen. Mir wäerten à les plus brefs délais déi kënnen déposéieren. Mee ech menge mat der Situatioun awer, wéi mat d'Evolutioun, déi mer awer hunn, ass et och wichteg, dass Statsrot versteet, dass, wa si eis eng Opposition formelle maachen, dass mer deen doten Text net kënnen maachen. Dofir, ech ziele wierklech fir de Statsrot, op de Statsrot, fir dass mer awer fäerdeg bréngen, esou séier wéi méiglech déi dote Mesuren, déi mer jo wëllen huelen, déi och eis Idée initiale och waren, j'insiste, eis Idée initiale och waren, kënnen ëmsetzen. Mir gesinn, dass et awer verschidde. Saache musse raisonnabel gehandelt ginn. Hei ass jo net, datt ee seet, Dir dierft net Leit empfänken. Hei ass just gesot, Iwwer eng gewëssen Zuel geet et net duer, et gutt ze mengen, mee haalt Iech och drun. Et ass eng Saach vu Responsabilitéit. A wéi gesot, duerch deen Text iwwer 20 Leit kann een dann och evitéieren, datt een där Paart, déi een huet, an ech mengen, dat zirkuléiert op de soziale Medien, wou Der zwee, dräihonnert Leit hutt, déi zesumme feieren, dat ass e Risiko, deen ass. Riseg. An ech mengen, et ass eng Saach vu Solidaritéit. Ech verstinn, datt ee gäre feiert, mee hei ass eng Situatioun, wou am Fong feieren an am Fong d'Reegelen net halen eng Saach vun Onsolidaritéit ass vis-à-vis vun deem aneren. Mir wëlle jo net deen État de crise oder déi Mesuren ad vitam aeternam halen. Dir musst verstoen, d'Madame Gesondheetsministesch oder ech selwer si jo Leit, déi Kontakt, mat de Leit immens appreciéieren an dat si Restriktiounen, déi mer awer eis alleguerte sollten och ginn. A wéi gesot, den Text wäert esou séier wéi méiglech kënnen déposéiert ginn an ech hoffen, dass och de Statsrot dann en Avis gëtt. Et wor méi einfach, wéi mer am État de crise och waren, mee en État de crise dierf net d'Regel ginn. Dann eng zweet Fro un d'Madamm Gesondheetsministesch. An der Belsch si elo Chifferen erauskomm, wat jo e bësse méi grousst Land ass wéi Lëtzebuerg, wou se op eng Woch gesinn eng Moyenne vu 84 neie Fäll haten, wat fir si eng Reduktioun ass. Elo hutt Der d'Chiffere vu Lëtzebuerg genannt, wou mer ëm déi 40 am Moment leien. Dir sot, dat ass net inquiétant, mä wéi géif Der dat aschätzen, wann ee kuckt par rapport zu engem grousse Land sinn d'Chiffere vu Lëtzebuerg do jo awer relativ héich? Mécht Iech dat Suergen dann awer? Jo, ech mengen, et kann een net verstoppen, dass eis Chiffren elo net berouegend sinn. Net alles steet a fällt domadder, wéi d'Tendenz sech elo bestätegt. Ech menge mir hunn eng ganz rezent Tendenz iwwert eng Woch. Wann dat sech elo iergendwou berouegt a stabiliséiert, ass dat kee Problem. Wann et natierlech esou weidergeet a sech weider steigert, dann hu mer e Problem. Dat kann een net verneinen.
Jessica Ueli vum Tageblatt, Ech géing gäre wëssen, wéi vill Persoune sinn aktuell mam Tracing beschäftegt, op wéi vill soll et ausgebaut ginn? An Dir kënnt aktuell nëmme op d'Reserve nationale zeréckgräifen. Hutt Der Iech do vläicht net genuch virbereet fir den Tracing, dee lo muss gemat ginn an enger zweeter Well? Dach, mir sinn u sech gutt preparéiert. Mir hunn eng Rei Lignes de réserve jo gehat, déi mer elo amgaange sinn ze aktivéieren, mat Leit, déi sech potenziell gemellt haten, déi mer och an der Fonction publique mobiliséieren. Déi gi forméiert. Mir sinn elo schonn an där, ech mengen, an där drëtter Ligne, déi mer amgaange sinn ze aktivéieren. An dat wäerte mer elo lues a lues eropfueren. Am Moment viséiere mer, fir op 100 Leit ze goen am Service, déi relativ schnell kënnen operationell ginn.
Eng zweet Fro, D'USA huet dat Medikament Remdesivir elo fir dëse Mount an wahrscheinlech d'Produktioun nach bis September esou gutt wéi komplett opkaf. Huet Lëtzebuerg do nach Reserven, respektiv wéi kënnen mer do un dat Medikament, wat sech jo awer als effektiv bewisen huet, erukommen?

An ech sinn net informéiert ginn, datt deen Accord iergendwéi opgehuewen war. Ech hunn och ni déi Informatioun héieren, datt Amerika probéiert am Moment esou vill wéi méiglech opzekafen. Mee ech mengen, dat sinn éischter Stocken, déi elo an Amerika selwer nach leien, beim Producteur. Déi ginn net méi eraus. Dat, wat schonn eraus war, wat schonn an der Distributioun war, geet net zréck an Amerika. Dat heescht, eis Stocken missten am Prinzip do sinn. Voilà, vläicht just fir de Mikro, dat schéint da geséchert ze sinn. Op alle Fall hu mir keng Nouvelle, dass eis, dass dat, wat mer virgesinn hunn, kompromettéiert wär. Nach eng lescht Fro,
Wéi ass et elo mat de Grenzen? Et ginn e puer europäesch Länner, wou jo awer eng gewëssen Zuel vun Infizéierte pro 100.000 Leit am Land festsëtzen a mat den neien Infektiounszuelen zu Lëtzebuerg kéinten d'Lëtzebuerger elo net méi an déi Länner erareesen. Ech denken do zum Beispill un déi baltesch Staaten. Jo, also et sinn e puer Saachen. Et ass och den Element jo awer vum Large-Scale-Testing. Dat heescht, wa mer e Land, wat guer net giff testen, guer net giff testen, hätt null. Infektiounen, null. An dass ee da seet, hei, ech maache guer keng Tester, ech hunn null Leit an déi kënnt kommen, dat heescht, et ass en Argumentaire, selbstverständlech, dass ee, wann ee vill test, muss een de Ratio jo och kucken. Mir leien ënner engem Prozent, wann een d'Zuel kuckt vun den Tester, déi mer gemaach hunn. Ech hunn Iech virdru gesot, mir hu 5.960 Tester gemaach. An et sinn der 46 positiv, dat heescht, et läit ënner engem Prozent. Ech weess, datt et aner Calculle gëtt, iwwer 15 pro Dausend pro Woch, et cetera, et cetera. Wéi gesot, wann eng Kéier esou Saache giffe kommen, esou Demandë giffe kommen vu verschidde Länner, muss een eeben och erklären, datt hei zu Lëtzebuerg eng aner Situatioun ass wou do wou néierens getest och gëtt. Villmools Merci.
Eng Fro fir d'Madame Lenert, Serge Kessler, Radio 10,7. Kënnt Dir eis Detailer ginn iwwert déi geplangten Ausschreiwung vun den Tester am grousse Stil fir d'Zäit nom 27. Juli?
Jo, déi ass an der Preparatioun. Mir hunn eben och d'Analys gemat elo, de Bilan gemat a mir wäerten déi Ausschreiwung maachen, soudass mer mat där zweeter Phas, déi ech virdrun annoncéiert hunn, déi mer och haut de Moien prinzipiell am Regierungsrot festgehalen hunn, Dass mer déi déployéieren esou ëm Mëtt, Enn August. Wéi laang soll déi daueren, déi zweet Phas? Dat hu mer elo gerechent. Am Fong huele mer eis eng Zäitschinn ginn, dass mer bis an de Februar eran ofgedeckt sinn. Bon, mir hoffen natierlech, dass sech éischter eppes deet, mee mir plangen dat elo schonn, dass een effektiv och déi eenzel Phasen, déi mer identifizéiert hunn, wou e méi en héije Risk ass, dat wäert ëmmer sinn an de Schoulvakanzen, wann d'Leit idealerweis bis dohinner och erëm kënne méi reesen oder esou, ass ëmmer erëm e verstäerkte Risiko dann am Wanter mat de Grippewellen an esou weider, soudass mer dat elo geplangt hunn, voraussichtlech bis, jo, bis Februar. Wat ass virgesi vu maximale Capacitéite pro Dag, pro Woch? Mir hunn ons elo baséiert op dat, wat och aus deene leschten Erfahrungen an och Recommandatioune vun der Uni erausgaangen ass. Dat wären 53.000 pro Woch. Mee bon, dat ass eng, dat ass elo eng, eng Schnëttzomm, soen ech elo mol, op déi mer eis baséiert hu fir ze plangen. Dat Ganzt steet a fält natierlech och mat de, mat den Asätz, déi mer wäerten hunn, ob vill Clustere kommen oder net, wéi d'Prevalenz evaluéiert. Dat ass en Domaine, wou een haut schwéier ka soen, wéi Wéi d'Tatsache wäerten ausgesinn an engem Mount. Wéi gesäit et mat der weiderer Ouverture vun de Crèchen aus? Hutt Dir dozou eng Decisioun scho geholl oder fir wéini ass déi Entscheedung geplangt? Déi.
Déi ass haut de Moie geholl, och am Regierungsrot. Wat ass ze fixen? Am Detail weess ech net. Do soll erëm méi Normalitéit eben och erakommen. Mee ech denken, dass do nach am Detail dozou kommuniquéiert wäert ginn. Do hu wéi gesot, ass och en Echange gewiescht zesumme mat der Santé, wou och mat der Direction de la Santé gekuckt ginn ass, wéi een dat kéint maachen, dass een och nees eng gewëssen Normalitéit an de Crèchë wäert fannen. Mee wéi gesot, den Educatiounsminister huet geplangt, fir net dës Woch, Mä éischter d'nächst Woch dann eebe kënnen dorop ze reagéieren. Mee et ass awer virgesinn. Merci.
Pol Reuter, Reporter.lu, Madame Lenert, Dir hat gesot, d'Capacitéite fir den Tracing géingen eropgesat ginn op 100 Leit. Wéi vill Leit kënnen dann duerno retracéiert ginn, wa sollt e Cluster zum Beispill identifizéiert ginn? Dat ass schwéier esou mat enger mathematescher Formel ze soen. Dat hänkt ganz dovun of, wéi opwänneg d'Telefonater sinn. Wéi gesot, wann dat bei, wann Der Leit hutt, wou déi ganz genau wësse wou se waren, da kann dat ganz schnell geschéien. Mir hunn awer och Leit, mat deene si mer bis zu zwou Stonnen um Telefon. Also ech Am Moment kréie mer dat geréiert. Mir maachen d'Navigation à vue domadder. Alles anescht ass wierklech ganz hypothetesch. Et ass wierklech e Service au client. Et ass ganz individuell, wéi laang mer do brauchen. Just an deem Kontext och, Deen Text, dee mer ausschaffen, gesäit och vir, justement, fir dass den Direkter vun der Direction de la Santé och kann opstocken op dee verschiddene Mechanismen, ech hunn dat och gëschter scho beäntwert, ob dat ass mat Beamten oder esouguer vläicht mat Leit, déi Employé da kënne sinn, fir dann deen doten Job och kënnen ze maachen. Wéi gesot, et gëtt wierklech gekuckt, fir datt deen analog kann ausgebaut ginn, fir och kënnen ëmmer weider ze fonctionnéieren. Am Moment geet et, mee mir wësse jo net, wéi d'Zukunft ausgesäit. Dofir musse mer d'Zukunft virbereeden.
Vue dass Der elo grad gesot hutt, dat wär Navigation à vue, vu wou kënnt dann déi Zuel vun de 60 Persounen, déi ee momentan kéint retracéieren? Dat ass jo dat, wat den Här Schmit mol scho gesot huet, dass ee momentan mol zumindest sécher ka 60 Persounen retracéieren, wann et misst sinn.
Jo, dat ass eng Richtlinn, déi mer ons ginn. Mee wéi gesot, mir gesinn an der Praxis, dass et eeben ganz ënnerschiddlech ass. Do léiert all Woch eis méi, wéi ee ka virgoen. Mir haten effektiv, wa mer ee grousse Cluster hunn, wou den Traçage schwiereg ass, da beschäftegt dat eng ganz Ekipp. Dann ass een awer ganz séier erëm zwee Deeg drop an engem anere Kontext, wou een da vläicht vill Leit huet, mee déi awer relativ eng kloer Vue hunn op dat, wat se gemat hunn. dass mir plangen u sech en fonction vun de Besoine kënne mer ganz schnell Leit bäibauen. Dat maache mer och vorausschauend. Also, dass net elo integral Navigation à vue, net dass dat elo falsch verstane gëtt. Mir identifizéieren u sech au fur et à mesure Leit hannendrun, déi mer kënnen an den Asaz huelen, wa se gebraucht ginn. Et huet jo och kee Wäert, dass mer Leit do sëtzen hunn, déi näischt ze dinn hunn. Dat heescht, en fonction vun de Besoinen huele mer Leit bäi an dorobber preparéiere mer eis natierlech Schrëtt fir Schrëtt, dass mer Alkes, wa mer eng Zuel X am Asaz hunn, dass mer zimlech kënne plangen, wien huele mer als nächst, well déi Leit musse jo och forméiert ginn, se mussen op Systemer schaffen, se musse forméiert ginn, wéi se déi Entretienen um Telefon maachen, soudass mer do schonn an engem gudden, an engem gudde Modus sinn, fir eis eeben hannendrun opzestellen, mat effektiv enger, enger Ännerung, déi eis elo virschwieft, fir eeben awer trotzdem eis do méi Marge ze ginn, dass mer eis net ze vill selwer anengen mat deene Leit, déi mer do kënnen an den Asaz huelen. Ech mengen, wann een do déi néideg Klauselen och an d'Verträg setzt mat de Leit, datt se déi Saachen natierlech net kënne reveléieren, da misst dat eigentlech gangbar sinn. Dann just nach eng Fro, Dir hutt gesot, datt wann elo Gruppéierunge si vu méi wéi 20 Leit, datt dat dann contraignant gëtt, wat d'Reegelen ugeet. Sinn dann do Sanktioune virgesinn a sinn dat déi selwecht Sanktioune wéi déi, déi am éischte Projet virgesi waren, oder wat schwieft Iech do vir? Also wéi gesot, den Text ass nach net fäerdeg. Den Text gëtt an den nächsten Deeg oder Stonne, mee dat muss kucke wéini d'Santé do mat all deene Moyenen, déi se huet, och dee kann, dee ka preparéieren. De But ass, datt wann d'Saachen net respektéiert ginn, och Sanktiounen drop stinn. De Fait, deen Der hutt, ass awer zum Beispill bei de Caféen, ech hunn Iech virdrun d'Beispill ginn, e Café huet e Service à table, Dat heescht, normalerweis huet de Bistrotier net iergendengem e Gedrénks an de Grapp ze drécken, deen do steet. Da muss een eeben elo kucken, wéi déi Mesurë sinn. Ech hu scho mat Gemengeresponsabelen och geschwat. Do, wou ech net dru gehal ginn, besteet och de Risiko, dass e Gemengeresponsabel engem eng Autorisatioun ewechhëlt fir d'Terrass. wann et onméiglech ass, jo eng Terrass an de Reegelen ze exploitéieren. Wéi gesot, an Dir wësst, dass bis ganz zum Schluss, wa keng Reegele méi respektéiert ginn, och den, eng Fermeture méiglech wier. Mee wéi gesot, de But ass net, eng Fermeture ze maachen, de But ass, dass d'Reegele respektéiert ginn. Ech hunn, ech hat dat schonn op enger Pressekonferenz gesot, weder d'Madamm Lenert, Nach ech wëllen an engem Delatiounstaat, nach an engem Staat sinn, wou alles muss kontrolléiert ginn, well keen sech un d'Reegelen hält. Hei ass eng Saach vu Responsabilitéit. An ech mengen, den, och de Bistrotier, ob dee lo fënnef Humpen haut méi zervéiert a vläicht iwwermuer säi Bistro zougemaach gëtt, well mer et op eng Kéier net méi packen, mengen ech, dass et vläicht besser, dass en haut fënnef Humpe manner zervéiert an dann derno awer iwwerhaapt net zou muss gemaach ginn, well mer eng Explosioun an den Zuelen hunn. Ech mengen, et ass am Intérêt vu jiddwerengem, dass mer eis un d'Reegelen halen. Just fir kuerz ze präziséieren, Et war fir Privatleit elo méi geduecht wéi nach fir d'Bistroe, well déi Restriktioune fir d'Bistroe gëlle jo souwisou elo. Et geet ëm de Fait, ass bei de Priva, mir hu jo, mir hunn Leit gehat, da soen ech Iech, mir hu Leit gehat, déi eis gesot hunn, jo déi Party ass awer privat a privat ziele keng Limitten. Dir kënnt eis näischt soen. Dee Bistro, deen hu mir gelount, dat ass eisen. Privat kënne mir maachen, wat mer wëllen. Et steet an de Reegelen, dass alles erlaabt ass. wann privat ass, an dat ass och an engem Bistro, dat ass och ënnert engem Zelt, dat ass och op verschidde Plazen hei am Land gewiescht déi lescht Deeg a Wochen, dat ass irresponsabel, irresponsabel! An do muss dee sanctionéiert ginn, deen sech net drun hält, ob dat den Organisateur ass, ob dat deen ass, deen och weess, dass en e Feeler begeet. Wéi gesot, ech mengen, et ass net eise Wonsch, mee wa. Wann ee muss sanctionéieren, da wäert d'Police och hir Aarbecht maachen. An am Privaten, de But ass elo net an engem Delatiounsstat ze si wou een dann urifft fir ze soen, mäin Noper huet 23 Leit, mee ech mengen deen, deen dann 25, 30, 40, 50 Leit doheem huet, soll kucken, datt déi Reegel respektéiert ginn. Et ass net fir den, deen deen eppes organiséiert, wëllen z'embêtéieren, mee et geet drëms och ëm d'Sécherheet an.

Dee gréisste Cluster, dee mer haten, wor eng Party, 24 Leit alleng op enger Party! 24 Leit op enger Party! Dofir, wann ech virdru gesot hunn, dass bei Partyen an esou Saachen et net ëmsoss ass, dass ech se zitéieren, 24 Leit op enger Party! Op enger Party! Dowéinst ass et, ass et, an d'Madame Lenert huet et soss gezielt, dass soss keng grouss Clusteren och, och sinn, an ech mengen, dass dat heiten deen, deen dee gréissten ass, a soss eenzel oder, also ech mengen, du kanns selwer vläicht nach eng Kéier widderhuelen, mee du hues et scho virdru gesot. Virdru gesot, also mir hunn ee gréisseren an engem Betrib elo rezent, wou mer zéng Infektiounen hunn, déi awer alleguerte quasi zréckzeféiere sinn op, op. Jo, och privat Fester oder esou, wou d'Leit sech infizéiert hunn. Fir de Rescht sinn et wierklech verspreet, et si ganz vill Eenzelfäll. Souwuel op de Volle sinn et Eenzelfäll, an de Schoule sinn et gréisstendeels Eenzelfäll. Ech mengen, déi Schoul, wou mer der am meeschten hunn, dat ass an engem Gebai 4, an enger Klass. Elo dat bleift wierklech alles ganz iwwerschaubar. Esou richteg. Clusteren à la Chaîne hu mer à ce stade net, an trotzdem ginn d'Zuelen eben erop, well, jo, well mer deen, dee Phänomen, deen nämmlechten, den Dem, Dom, den Denominateur commun bei den Eenzelfäll ass wierklech da, dat Privat, dass d'Leit eben do iergendwou net méi déi nämmlecht Précautiounen huelen wéi an der viregter Period nach.

Ça a pas changé depuis hier, Madame Legner. Vläicht präziséieren. Nee, bei eis och net. Ech mengen, ech bleiwen och bei där Meinung. Mir sinn der Meinung, dass dat dat eent dat anert op kee Fall kann ersetzen. De manuellen Tracing ass vill méi e cibléierte Service, dee mer kënnen maachen, wou mer och Leit erreechen, déi eebe justement guer net sensibiliséiert sinn. Eng App, gutt, dee Moment wou et eng reng europäesch Solutioun gëtt, ass dat vläicht interessant, mee dat ass ëmmer nëmmen e Plus. Ech gesinn net den direkte Mehrwäert, well déi Leit, déi jo sensibiliséiert sinn, déi hale sech och normalerweis un d'Reegelen. Een, deen déi Demarche mécht, fir sech eng App erofzelueden, fir do déi Donnéeën anzeginn an esou weider, dat ass normalerweis e Mënsch, deen iergendwou verstanen huet ëm wat et geet, an déi déi mir elo gesinn, déi problematesch sinn, dat huet sech och elo erëm justement bestätegt bei den neie Fallzuelen, dat si Leit déi eben net sensibiliséiert sinn an iwwer déi kënnt een nun eben mol just iwwer dee manuellen Tracing erëm erun, doduerch datt ee se identifizéiert, doduerch datt een e positiven geortet huet an dann eben a sengem Ëmfeld, gesäit, mat weem déi Leit a Kontakt waren. An doduerjer komme mer wierklech och iwwer deen direkte Kontakt, dee mer mat deene Leit hunn, kënne mer och eng Preventiounsaarbecht maachen. An déi ka keng App vun der Welt ersetzen. Dat ass en eppes ganz anescht, soudass déi Drénglechkeet à ce stade, déi vläicht aner grouss Länner hunn, fir op esou eng App zréckzegräifen, déi ass hei bei eis elo à ce stade net ginn. Mir kréien dat am Moment relativ gutt geréiert nach.